Jolc, jolc, jolc. Uh, Dwi'n gwybod beth ydy rhain. Reit, chi'n be, fi wedi cael um, nadolig anhygoel, achos chi'n bob blwyddyn, mae Cyngor Caerdydd yn gofyn i celebs i switcho goliadau dolyg ymlaen. Wel, eleni, maen nhw wedi gofyn i fi switcho nhw off. Ionawr y seithfed sy'n Mary Street 321, blwp fi fydd yn neud e. Ond, na'r unig job yn mynd i cymryd ymlaen at hwn, hiri brysur yn rhoi mlaen hanner stôn yn drach ar y clip ar y we, nid jyst ar y cyfer chi, ond hefyd ar gyfer Alex Jones! Croeso ato ni.

Rhedeg rhydd. Pobl sy'n neidio o un adeilad tal i'r llall, t'mod? Rhedeg rhydd, swnio fel rhywbeth chi'n gael yn y Doctor Who. Fi'n rhedeg yn rhydd ar ôl holl dwrci yna. Park on, grêt, achos chi'n edrych yn cŵl ond yn camp i gyd yr un pryd, achos maen nhw'n mynd Ugh! Ie. Yndyn nhw? Sip! Fel 'na. A mae 'na ddyn o Gogledd Cymru, sef Eric Jones, sy'n 71, A mae dal i wneud e. Yw e? So dyw e ddim yn rhy hwyr i ni. Ddim yn hwyr i ni allu wneud e. Yym, wyt ti hefyd yn sglefrfyrddwraig? Ond mae gen ti ffordd arbennig o wneud yn does? O'n i arfer eistedd ar y sglefwrdd pan o'n i'n fach, ti'n gweld? Ie. A wedyn, os o' ti'n wneud 'na tra'n gwisgo sgert, peidiwch â wneud e gartre, oedd y sgert yn mynd o dan yr olwynion, a wedyn erbyn cyrraedd gwaelod y bryn,

Ydw, dwi yn. Be ydy dy brif un di? Yy, dwi wastad yn goffa gweud bore da wrth unrhyw bioden. Ie, odd. Yym, odd, ond gwir. Be sydd ti'n neud sydd nhw'n troi rhywun yn mynd, bore da, nôl i ti? Wel, bydde fe ddim mor lwcus yna, achos mae'n siŵr byddwn ni'n cael damwain gar. Beth am cerdded dan ystol, ti'n ffindio'n anlwcus? O, byth! Pa beth a cerdded dan ystal, prych beth? Wel, chi'n be, mae'r ochr arall yn gallu bod yn rhoi slick yn iawn hefyd. Dechrau ar hwn nawr. Be mae'r boen ti yn neud, mae gan hwn twp i sgwennu dros dwp. O, na! So mae'n wers i ni gyd. Hei plant, pidwch mynd i'r ysgol. Um, Wy'n clywed hefyd uh, bod ti methu gyrru'n dda iawn. Ydy hwnna'n wir? Na. Wel, na i adael chi mewn i gyfrinach fach. O'n i'n cael gwersi gyda dyn nethon ni ffindo mas yn hwyrach o'dd arfer dwyn arian o swyddfeydd bost. Na! Ie! Felly o'dd e ddim yn roi lot o wers i fi, o'dd e'n gweutho fi, Parker, tu fas yn swyddfa bost, keep the engine running. Wedyn o'n i'n aros fan'na, o'dd e'n mynd mewn, do' nôl, a wedyn gweutho fi, Right, don't stall, quick, off we go! I ffwrdd â ti.
Yym mae gynnon ni glip o ti yn neud dy brawf di fan hyn. Yym pob lwc yn neud y gornel yma. Yn grêt i'r chwith. Ma'r dde yn dda iawn. Dwi'm yn gwbod deall cweit be' nath ddigwydd fan hyn. Wps! O do diar mi. Ei, o'dd yna'n ddiwrnod da ori.
Mwn'e ma' nhw'n deud hynny ydi ma'n eitha ystrydebol i weud bo' menywod ddim yn dda iawn yn gyrri. Dyw wna'm yn wir, ma' menywod yn anhygol yn gyrri. Ma'ch gyrri chi'n iawn,

achos o'n i'n hybu tiwna oedd yn gyfeillgar i ddolffiniaid neu llamydyddion. Oedd ddim yn gyfeillgar iawn i'r tiwna? Na, oedd o ddim. Na. Rwy'n wedi gwisgo rhyw fel tiwna'n crio yn y cefn. Ti'n gwybod bod dolffins, be maen nhw'n neud? Maen nhw'n gallu chwythu, drachwch ar hwn nawr, maen nhw'n chwythu swigod efo'u trwynau nhw, hmm. ac yn pwysio nhw rownd. O, neis. Mae hwnna'n anhygoel, mae hi'n bach neis yn dod fyny nawr. Neis.
Ond mae fe'n dyngos pa mor bod yw dolffins. Ie, yn union.
O, ti'n arfer fy mas efo dolffin, nag ti? Ie, wnaethon ni ddim clico. Da iawn! Ac yn ola, mae gen ti ddewis, clip o rywun yn neud Paco, ooh, neu um, ci sy'n swnio fel Chewbacca. Ewn ni am y ci.
Ci sy'n fel Chewbacca!
Mae hwnna'n yn hanygol, chwarae teg, mae wedi bod yn studio. Fersiwn Cymraeg Chewbacca.
O, mae'n gi bach neis.
Bechod, 'na ni.
Ti'n well na'r ci.
Diolch. Dyna ni, Alex Jones, newydd yn y we.